Ladies and gentlemen, welcome to Chicago. Essalamu Aleýkum Millet, siz bilen ýene-de bir gezek Nowruz däl, Nawruz. Meniň täze vlogyma hoş geldiňiz. Başda asylda näme etjek boldum? Bütin hemme zady ýolda görkezjek boldum şu öýden çykyp başlaýanymdan. Näme, bolmadyk zat barmady başyma. Garaz bara gije ýatmadym. Turup bilmerin öýdüp. Bir seretýän ýatynam bilen ýaňky meni alyp gitmeli oglan aeroporda jaň atýada gidemizokmy diýýä. Menem diýýän öý ýatdan çykypdyr sagada seretýän ýatyp galypdyrynam men. Sagada seretdim bäş otuz. Ýedi on bäş tutýan gözüňize getirip görüň ýolam ýarym sagat. Gel diýdim reski güýmenmän gaýrat et diýdim reski gel diýdim durma diýdim. Geldi ýarym sagada öýe gelýä. Men oňa çenli ýygnanamok. Hemme zatlarym elime dykyşdyrýan, sumkam bar arkamda, rýukzagym. Muňa, muňam içini tom doldurdym. E, garaz bar, rýukzagymy zadym, hemme zatlarymy doldurdym-da. Içki eşiklerim bar, pony paçkasy bilen zyňyp gaýtdym, ýagny içi bilmän diýip. Futbolka, balaklar, äý, hemme zadymy goýup gaýtdym, ýagny sakgal alýanym, zubny şotka, pastalarym diýdim, häzir bir zat ýatdan çykarmaýyn diýip, hemme zadymy sumkalaryma zyňdym-da, çykyp gaýtdym ylgap. Geldim. Aeroporda getirdi alty otuza kyrk bäş minut galdy. Girýänem bile oçerd görende hudaý bu adamlar oçerd gaty erbet neme. Aý soň geçip biläýin-dä galdym diýdim. Çekpoýnte geldi, şo barlamaly ýere gelende durýarlar. Täze bir sistema getiripdir Amerika. Karoç seň pasportyň zadyň barlap otyrkalar neme etýärler. surata düşürýärler. Ýani her bir adam surata düşür geçirki zuty şu Trump geçenden bäri her hil täze sistemalar boldy üýtgedi. E bilemok. Olam wapşe kän garaşdyrdy. Ol boldy, bu boldy diýdim. Ýetişmedim diýdim, 12 minut galdy. Pom çykyp taýyn bolandan soň ylgaýan arkama seretmän. Ýaman ýuwly, nerwi çydamaýar. Yzyma sertmän bir ylgadym, ýetişdirije eýdip beýdip ýetişdim geldim diňe ýekem meni galypdyryn. E şeýdip geldik, ene samolýoda. Men aslynda diýişim ýaly hemme zady size görkezjek boldum. Çikaga düşdüm eýýäm men. Seattle'dan başlap bir zatlar gürrüň berip bir zatlar etjek boldum. Aeroporda düşdüm şu wagt. Ahmet Meredow öňüme çykmaly. Men onuň myhmany bolýan. Garaz gepiň gysgasy ine şeýleräk bir gürrüňler. Özem şu wagt aýagaldygyna jaga edip beti. Menem vlog düşürjek bolýan blogerlik işe. Alo. Çykdym şu wagt Aero Meksikada diýýär şu taýy şu taýda dun. Ýa başynda bar a häzir ýöräp bararyn men nirde bolsaň. Frontier Aero Meksikada men. Owowo ikinji gatda ikinji gatda aşaga düşmedim men. Sen deltaň ýanda mı hazır? Şonu etme şoňa göre barayın. Okey. Barana. Ine şeýleräk, ine öňüm gelipdir yzymdan. Sagaman indik, görendirsiňiz Amerikada soňky döwürlerde hemme samolýotlar awariýa bolýar. Sagaman gondurdy, ölmän geldik. GTA-daky ýaly neme bar-a? Potraçena diýip zyrrrda ölüp galýara şoň ýaly bolmaz entegem hudaýa şükür. Neme wasted diýip öldürmedi. Tä soňky döwürler Amerikada diňe samolýotlar ýarylýar näme bolýar belli däl ýanak. Garaz gepiň gysgasy şeýdip geldik ene öööw daşyna çykdym muň sowuklygyny bäriniň.

Ay senem işiňi bilýäň, hakyky youtuber ay. Ýagşymy? Salam aleyküm. Indi şol näme Ahmet Meredow şol şol bilýän tanaýanyňyz ýany şu durmuşyny bilesiňiz gelýäniňiz öňki hakyky youtuber şeými zady başladan oglan şol ene öňümden çykdy men pikir etdim bir öňümden näme hany Hemme zatlar garşalyk çykarmyka etdim. Bir gyzlar geler zatlar dan söz man söz. Näme nahar bilen birlikde oň adat ýokmy? Dost gelip düşüpdi. Eee. Sen remen orada gaýratyn. Sen de hawty nazar. Safety birinji, bezopasnost adamlar hökman re- neme remen dakyn.

Her hili näli sen sen. Sen dinle görjün tamaşa üçin bolýar. Meselem TikTokda men ýüzüme girip görmek. Videolar görýändim öz adymy sarýar. Yok. Kelletine ya ya söküp gören, tam oynap gören. Şoň ýalyrak auditoriýa bar. Birinji sen auditoriýamda biraz şoň ýalyrak bar bolmak.

Tüwelegi bolup girdim. Hiç kim ýok iki müň on alty youtube dor dämi? Seň eliňde iki müň on ýedide poly youtube içine girdim. Kyrk müň subscriberym bar. Şol sen geçen ýyl bar. Ýöne döwründe sen geçen ýokdy döwründe sen ýardyň. Meselem şu wagt ýene-de yzyna gelip men mediany elime aljak we ben ýeni gelmedim geri geldim diýip şuna poly täzeden edip bilersiňmi? Mediany eliňe alarsyňmy? Isleseň.

Bilen ýan men men şu ornunda bolýa sen özüňe göwün ýetme sen men şu wagt top bolup başladym men trend bolup başladym. Men hemme kim aýnan döwen üçin maşyndan döwen üçin ana bajy girdiler ýa şeýle bir söwk ýalar da. Ýani men özüm bilen döwen men näçe men Gep eşitýän, men şoňa düşünemokdym. Söýgünji eşitýän. Bu meň zadym. Men özüm gazandym, men özüm aldym, men özüm hem döwýän. Isleýän zadym, men senem gelip, men sen az telefon alyp, bahanyňy döwseň, aý, Ahmet, ýakaňy tutup, näme üçin oňa zat etdiň diýsem, dogrumy? Ýok. Sen şony maşyny döwüp goýan bolsaň, başga bir gürrüň. Ýöne sen şony köpçülikle paýlaşmagyň eýýämam maňa köwümli oturmagyny dadylýaryn. Bolmasa diýseň kameraň öňünde gitdim maşynymy otla hiç kime habar ýok özüň üçin etdim. Meni tiktoga girip meni diňle men seň özüň çekýän diýse adamlar Kanyşna diýip tamam oturak gyz arka çörek bahana diýer. Adamlar saňa töwesi gelýär. Düşündim.

Ýaňy wideo üçinkä muňa edap diýdim. Döwme diýdim maşyn çünki piri bar demir piri hezret diýdim. Her zadyň piri bar sen beýdip şagal mekdep edip üns çekmek üçin beýdip dörýänçäň eliňe müň dollaryň alsa gel. Piri näme bolýar bilýärmi demir piri. Demirde ussat biri bolýar. Bu demir piri diýmek bu demir mukaddesleşdirip sen onuň Degseňer biraz bolar manysyna gelmek däl. Men onda häzir elimden ložka şu demir-ä alyp ýere düşdi welin, a, ana demiriň piline zyýan geldi diýip gitseň häzir bir zat bilmän. Edil men, seret, bir ynanç bar. Seň diýýän adam bir başga bir tarapdan seredip hawa dogry diýip bolar. Ýa başga bir nämedir döwürde hany diýilýä-de bir ýere bir ýola çyksa şuňa dil doga dilek edeli. Çünki ynançly adamlar edýä şony. Suwuň syry, başga zadyň syry, okuwa girjek adamlara ýagny ylym, ylmyň syry saňa kömek etsin. Ussadyndan dilenýär we şonuň üçinem bu hormat goýulýar, hormat goýulan gelýär we häzirki wagtda da her kim özüne gana bir zat, ýöne bu hormaty goýmaly, demek ýaly prikol tutmaly däl. Men piriň üstüne prikol tutamok, Dawut aleýhissalamyň üstüne prikol tutamok, Dawut pygambere. Ýöne men

Men ýagşylyklary köpçülige görkezmegi halamok. Men erbetliklerimi görsünler. Ýok sen niýetiňi et. Men diýip oguz müň iki ýüz dollar pulumla gidip maşynyň aýnasyny döwjek diýip saýlan diýip şuny aýnasyny döwerin ýa-da söýebereýin diýip. Onuň ýaly köpçüligiň içinde berseň bir alkyş alarsyň. Seň seň bu edýäniň näme bolýa? Bu ýazyşda at gazan bolýa bilýän. Sen at gazanmak üçin edip oturýarsyň. Şoň ýaly däl. Ýöne ýene meselem, Mister Beast etde, Litwin, Ashab, Wen ýaly bir meselem uly-uly blogerler maşyny ýokardan meselem naýzasyň ýaly içinden geçýär maşynyň. Maşyny ýalaýarlar, urýarlar, döwýärler. Men öz derejämde, pulumyň ýetdiginden şeýle bir zat etdim şu wagt. Men maşyny ulaltmagy planlaýaryn. Indi etme. Hä? Etme.

Ýöne nirä alyp barýan bilýäňmi? Hä? Luna parka. Sen videolarny halaýan bir sany oglanlar şoňa görýän. Ha men ekjekde karoç akkuratny ýol bilen. Ýa birine jagat ýa-da agy bilen sen gowy görýän oglanyň zat diýýär-de. Olam diýýär, getir çaýy diýse taşlap gaýtsam bolanokmy diýýär. Karoç eýtjek beýtjek meni boýundan aýyrjak-da. Indi Ahmet aýdym aýdyp bersen. Aýdyp diýip açdym. Ey, podcastda aýdyp berýäňmi? Bir ýaşyl, bir sar, bir ak. Ana aýdyp berene bir aýdym Älem goşary bu. Älem goşary ýaşlygymyň ýoly sen.

Bolýa oňa sen ýok. Şumaşy görkezsene satlyk. e adam bar içinden youtuber o ile adam işini bilýär. Häli gelenimden bak salam ýok kucaklaşanok. Elini uzadanok. E şu maşyn satlykdyr diýe habar berip diýe TikTokdaky adamlaryňa diýe. Şu maşyn satlyk olanlar. Ýöne şu maşyn satlyk.

Indi şu tiz satylsa o da benim üçin bilýän ertir bir gün boýnuma galmaz ýaly. Yo item gitdi, ýüpem gitdi. Aýt ogurlan. Maşyn öýden ogurladylar diýip şu bary köp ogurlanýar. Okey. Ýöne şu maşyn satlyk. Çikagada kim bar bolsa. Adamlar hazır Ahmediň nemesine geldik. Pişerasyna, gowagyna. Näme üçin youtuberlygy taşlady? Näme üçin Ya meselem Salesforce hem etti bir döwür inženerdi bu. Developerdi bu. Kompýuterde kod ýazýardy özçe. Soň indi men diýjek bolýarym, şu wagtynda Ahmet hemme zat taşlap nirä başlady karýerasyny. Görkez hele ofisini gör. Aa, Göründe ofisini görele. Ofis däl o işleýän ýerim, şu menejer o işleýän. Menejer däl sen eýse. Kim aýtdy ýa ony? Hudaý bardy. Menejer. Görüjiňmi? Bolýar nemäň diýdi. Mikrofony nirä gitdi? Mikrofony bärde goýdy, ahyra gaýtýar. Özüçe gepläp oturandyr diýdi. Meni de youtuber diýýär özüne. Allaja. E sen bilen daşary çykarkam maşynyň içinde galaryn men onuň. Dar ýerde durup bolanok.

Başlygy izalaly ofisine. Ýöreýşem başga bir zat. Müň goýunly baý ýaly. Halyjyň müň goýunly baýy. Amerikada Hı. eee, biznes owner bolmak meň üçin iň kyn zatlaryň biri. Bir topar jogapkär Ine, karoçe, Çikagoda şo neme, stor şol, Cabinet City, geliberiň. Arkaýyn. Dört-bäş müň dollarlyk aýlyk alýar iň gowy zat. Hmm, şu ofise özüniň. Ýesi şu Ahmet Meredow tapasyňyz gelse öňke şu näme gelýäňiz? Dogdam storyňa. Men näme çagyrdy? Podkastyna çagyrdy.

Tizden gitsin diýip otyrdym. Mundan şuňa ýala kabinetler zatlar goýup berýär. Koroç Ahmet Meredowyň etýän işi. Siziň öýüňize mebellere şuny aljakmy? Mramorlar jagazdan zatlardan oňaryp berýän sen şu mramorlardan kabinetlere goýup. Asyl etýän işi ene hemme görnüşden goýýaňyz. Şu özüniň ofisi koroçe. Kuhnejyga. Ýa.

Puluň köp bolsa näme etjegini bilmän başlaýarsyň. Ofisiňe aýlanýaň. Olam bolmady. Indi indi nirä gitsem kam diýip pikir etýäň. Karoçe baýyň durmuşy bir günlük şuň ýalak bolýar. Aňňara gelýär, bäri gelýär, işlän ýalak etýär.